Sabri var f'wiċċkom baqa' Inter tnejn Verona wieħed għalla volja rajt xi ħadd ippruvaw tivvintaw fl-aħħar. Biex min għalikom, min għalikom, min għalikom taqsmu l-festi. Imma kif jgħid il-Malti, Alla ma jħallas bin-nar ta' ħadd u għanri il-penalti fallih u aħna sibna li ħajati penalti fuq Sanchez, eh? By the way, għas rridu ngħidu kollox. Imma, il-mulej huwa kbir u jaf x'inhu jagħmel. Fabri, far, Affuċkom, nerġa' ngħidilkom, affuċkom. U mnalla ma kontx plejer fil-crowd, eh, biex inkun qed kollox, għax kieku llum probabbli kont nitkeċċa malli kien jfalla l-penalty Henry, probabbli kont immur nifraħ f'wiċċ ir-referee. Imma dak huwa l-karattru tiegħi. Jiġifieri, iva, Minkejja l-wirja li xorta ma tantx hi sodisfaċenti, xorta kelli għalfejn noħroġ inkazzat illum. Jiġifieri minħabba din il-porkerija li tkompli tikkonferma għalfejn jien, Antonello Abela, u hawn qed nitkellem iktar bħala supporter milli ta' ġurnalist, ili żmien twil li tlift il-fiduċja fil-VAR. tlift il-fiduċja fil-VAR minħabba kummedji ta' din ix-xorta. Minħabba kummedji ta' din ix-xorta. U onestament għaddi ma nafx fuq ixtaħ il-penalti tal-Verona biex inkun għad kollox. Tal-mistħija, tal-mistħija, tal-mistħija. Imma nerġa' ngħidha Baqa' f'wiċċkom Fabbri u l-VAR. Niġu għall-kumplament tal-logħba wara din l-ewwel parti fejn kelli niżvoga l-balla l-balla li kelli fuq l-istokku. Formazzjoni li rat il- returns ta' Pavard u Lautaro u hemm numri rajni differenza llum. Rajni differenza l-lum blaw taru fil-ground kemm aħna inter differenti. Infatta u kollaw tiskurja l-għu ta' rebħa tal-wħeb xej. Skużawni, kien ballum mill-isbaħ servut minn Mikitarjan. Bħeċej nfakkarkom u koll li għedim xandira diretta, diġa għetna għax kommenti li s-sessem rispondi u koll. Ehm, eh, Biss, kellna ħafna dejat, Imma isna mbagħad waqafna li x'flok għalaqna l-logħba u skurjajna t-tieni gowl, bdew jieħdu l-inizjattiva bil-mod il-Verona u eh, għax irridu ngħidu oħra, il-gowl tal-wieħed b'wieħed sul papri ħanerġa' ndur għalik. Dak mhux faw fuq Arnautovic kien minn fejn dit l-azzjoni Mhux qed niskolpa li min suppost kellu jikkaverja l-għaniet, imma dak mhux minn azzjoni ta' fall bdiet jaqaw eh, ħanerġaw nibdew. Għax imbagħad l-aqwa li kien hemm min akkużana fuq fis-sort kien kienu favur l-Inter. Jiġifieri, imma rridu ngħidu kollox. Jiġifieri, mill-bqija, fimni, kienet logħba oħra fejn kompliet tikkonferma dak li għamilt naħseb ili tliet xhur li għandna bżonn attakkant, għandna bżonn attakkant. Arnaut Tomic jitla fiċ-ċansijiet, Sanchez no. Sanchez il-ftit li daħal ma nafx. Fil-fatt eh, ekkont sakemm inqala dak l-azzjoni eh, ekkont jgħat eh, ngħid ngħidilhom naħseb se nerġa' mex kwarta għedden li għandna bżonn attakkanti għaliex

Dumfries ta' sehmu, Dumfries ukoll kien fir-ritorn tal-injury. L-injury Acerbi kellu logħba tajba wkoll illum. Sommer ġob ġi saves tajbin. Fil-fatt Edwin Buġeja tgħid ma nistax tifhem ta' barella la stavojta l-azzjoni li minna suppost suppost kellu jingħata l-penalty fuq Sanchez. Suppost biex ngħidu kollox suppost Imma, imma, ħa nibdew wiġbuna għal-kummenti qabel ma nkomplu nelaboraw. Mela, Kristjan Mifsud qed jaħsibha kompletament bħali, mafja, mhux se ngħid qegħdin fil-livell ta' mafja, Kristjan imma hemmhekk qegħdin. Nerġa' ntenni, il-logħba tal-lum kienet konferma ċara Illi jien ili li jien ili u għandi għalfejn nitlef il-fiduċja fil-VAR. Qabel parti li rridu ngħidu wkoll li għall-grazzja tal-ħanin Alla Frattesi qed jaqdi lit-tim flok qed igerger għax ma tantx qed jilgħab u xorta skurja l-gol ta' rebħa fit-93 minuta u li kellna bżonnu għax kif illum iktar u iktar eh, qegħdin nifferkjati. Mela, iżjed kummenti. Michael Balzan diġa tkellimna fuq Arnautovic, l-lum lob oħra diżastru tal-Awstrijak. Jien nibqa' nsostni, nerġa' nsostni r-ribuħ l-attakkant l-attakkant, imma Brady mhuwiex Icardi. Ehm, lajta jidher li qiegħda bejn Muriel u Taremi, jien personali mur għal Muriel, u qed ngħid għalfejn mur għal Muriel. Eh, Muriel fis-Serie A, plejer veloċi, illi għandna bżonn ikonna plejer oħor veloċi fuq quddiem, kapaċi li jtik dawk l-għaxar goals. Jiġifieri jiena lija mill-attakkanti kollha li qed jissemmew immur għal Muriel. Ikardi ovvjament nafu x'ġara fl-2019 ehm, u parti minn hekk ma naħsibx li l-gala ta' Saraj li qed Chelsea forsi jirbħu l-Ewropa li jiksejna ħu l-Ikardi. biex inkunu edna kollox. Mela Gabriel Pulicino qed jgħidilna misruq hawnhekk Gabriel forsi telabora ftit il-ħsib tiegħek ħalli nkun nistgħu nwieġbek għal fejn qed taħseb eh, illi kien hemm xi serqa favur l-Inter, naħseb is-serqa kienet se ssir kontra l-Inter illum. Mela, Glenn Caruana Lautaro waħdu jiġri l-awtar l-lum il-kera ġer kellu l-lum il-kera ritorn minn ġer kellu loba tajba, anzi, eh, anzi, jibqa' jitsorpriż kif eh, għal altura mhux lilu nżagħ illum eh, meta daħħal lil Arnautovic għal xtajjeb ngħidu wkoll. Taranoglu sparixxa, Salvatore Muscat naqbel perfettament miegħek, Salvatore. Ehm, jiena llum kon nibda l-Azlani, Taranoglu l-ġimgħa kien ma jiflaħ. Sinċerament ma nafx għalfejn bdieħ inżag illum. Kont llum kon nibda Azlani Mikitarja Barella. Fl-ħalla, vera li sara l-logħba żviluppat kif żviluppat, imma wieħed jippretendi li mal-Verona għandek tirba' San Siro mbagħad. Ejja ħanejdu kollox. Benji Flynn, bastoni tajjeb għal boxing, Benji Flynn elabora ftit hekk jogħġbok fuq din ta' bastoni, qed jgħix wieħed qed jikkonferma li ta' Icardi kienet fake news, issa ħanajdu ħaġa l-aħwa kunu sinċieri u intom taħsbu li Icardi jista' jiġi lura mal-Inter meta dan jaf illi malli jħares imqar għajnejh 'il fuq se jsib il-marotta u l-ferrieħa jagħmlu għalih. Apparti l-influwenza ħażina li għandu l-kurva ngħid li ma tirdux it-Tsenono għal Icardi. Jiġifieri. Ehm, issa, Għall-inqas hekk spiċċajna wkoll il-kampjonat bit-titlu platoniku ta' champions tax-xitwa għalkemm dan huwa titlu li fil-fehma tiegħi ma jgħodd xejn, jiena t-titlu li rrid huwa f'Mejju u mhux issa. Biss ukoll Eh, ifimni li tispiċċa bi 48 punt mhux dnub. Il-problema hija li l-Juventus ħajbqu waħlin magħna sal-aħħar ġurnata. Eh, u issa wkoll bis-Super Cup jekk nirħu l kollha tagħna sal-erba ta' frar il-Juventus ġejjin San Siro fl-ewwel post. Jiġifieri eh, ma rajtx id-daqqa ta' bastoni qabel il-gow ta' Frattesi ton qed jgħidilna Benġi Flynn Nixtieq nerġa' nara l-azzjoni, ħa tkun onest, għax dak il-ħin ikun hemm dan forsi għandek l-azzjoni bagħad li naqra privata, Benġi, ħalli nkun nista' nerġa' nagħha naqra sew. Għalhekk onestament eh, ma naħsibx li Rajta għal dogat ma rotta power nerġgħu ngħidu illi naħseb l-azzjoni kienet il-kontra din darba volli apparentement ġej xi ġimgħa biki fuq Bastoni. Issa nhar il-ħadd imisna ma' ġimgħa d-dieħla imisna ma' Monza s-sibt li ġej logħba illi ħatkun ibsa wkoll. Issa rridu naraw naqra s-sejġri biss eh, suppost jidħol Bukanan il-Kanadiż, l-akkwist il-ġdid tal-Inter. Ehm, ok, right wing back li forsi kien hemm bżonn anki biex jibdel lil Kolombja imma jiena nerġa' ntenni, nerġa' ntenni u nerġa' ntenni l-bżonn li jkollna t-tielet attakkant jekk jista' jkun irid jitħabbar għada. Għala mifsud, Inter korrotti ma' elabora fuq il-kumment ta' kjożbok. Alla ħalli nkunu nistaw eh, nifmu naqra x'għandek frasek. Jiena mill-bqija però ma tantx għandi xi nżid. Infakkarkom illi dan il-video minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna, jiġifieri tinsewx titlu hemm u taqsu subscribe ħalli ma titilfu xejn ma titilfu xejn minn dak kollu li qegħdin eh, intellaw mela jidher li l-bikja tal-avversarji qiegħda fuq eh, bastoni. Li ħan għamil huwa sa nerġa' nara l-azzjoni u mbagħad fil-każ iwġibkom fuq il-thread tal tal-video. Jonathan Sammut, iktar il-klab għammi, iktar fallut naħseb il-klab il-propieta. Jekk taħseb li proprjetà falluta dik hija l-kwistjoni, fil-fatt qegħdin naraw li ma' kull plejer li qed immorru għalih aħna qed insibu lil ġurn toli tal-Juventus li qiegħed ikun warajna. Case in point Dalot. Anyway, Keith, se nwieġeb Keith u l-oħrajn li qed jgħidu fuq bastona ħana l-azzjoni u nwieġibkom lura biss nerġa' ntenni Le logħba rajtha Joseph, fuq it-tluqa ta' bastoni rrid nerġa' naraha sew però. Ħalli nkun ċert li nwieġeb tajjeb. Però li hu żgur hu li ppruvaw jgħadduna minn għajn il-labra imma fabbru il-VAR imma Alla kbir u l-affarijiet ġew kif kellhom jiġu. Ħudu ħsieb il-kumplament tal-weekend it-tajjeb U eh, għal min qiegħed iparla iparla Joseph Kutajja kumment imħassar il għaliex eh, m'għandniex għalfejn offendu fil-personal. Eh, Sen ġibkom dal-waqt fuq ta' bastun, ħarġa relazzjoni sew. Ħudu ħsieb. E, l-appuntament tagħna jmissu għal għada Mixon ma' Mark u ma' Joseph għal Salerni tagħna Juve x'insejt ngħidilkom ukoll u Empoli Milan. Saħħit!